א טאטע, ער וויל טשעלענדזשן זיין קינד, קינד הייבט אן וואקן, וואס טוט ער? די ווייב האט אים געזאגט אז די בעיבי האט אנגעפאנגען וואקן, וואס טוט ער? קינד קומט אהיים, ביי א קינד קען מען זיך נישט שאו-אפן, ווייזן, שאו-אפן? איך האב געמאכט עפעס א גוטע דזשאוק, יעצט קומט א מימ. א קינד קענסטו נישט אויפטון מיט א קינד. פריער איז געווען, יעצט ער וויל נישט מאכן דעם חכמ'ענער נאכאמאל. ני וואק, וואקט נישט גארנישט. נעמט דער טאטע א קענדי, א סנעק. אה, דער קינד שטעלט זיך אויף, ער הייבט אן גיין. און אנשטאט דער טאטע זאל זיין א רחמנות'דיגער טאטע, געב עס, געט ער זיך א רוק אוועק נאך א טריט. און דער קינד איז צעטומלט, ער ווייסט נישט וואס טוט ער דא, און דא דא האסטו, דא האסטו, קום קום, און דער קינד וויל גיין גייט נאך א טריט, און אנשטאט די טאטע זאל האבן רחמנות, געב דעם, געב דעם סנעק, וויל חאריק נאך א, נאך א טריט. א מענטש קוקט עס אן און זאגט, ביסט ביסט דאך א אכזר, ניין? ביסט דאך א פשוט'ער רוצח. נו פרעג איך דיך, א טאטע איז א רוצח? וואס וויל ער? דער טאטע וויל זעהן ווי דער קינד קומט און ער קומט און ער שלעפט זיך און ער שלעפט זיך און ווען דער טאטע זעהט אז דער קינד פאלט שוין אראפ אינגאנצן אקעי דא דא האסטו דא האסטו די קינד ווייסט וואס גייט דא פאר וואס ווילסטו פון מיר דאס איז א משל וואס דער רבי געבט דאס איז א משל וואס דער רבי געבט אז א מענטש קומט ער וויל אנהייבן צו גיין צום אייבערשטן און ער שפירט דעם אייבערשטן און פלוצלינג לעשט זיך עס אים אויס ער ווייסט נישט גארנישט איז נישט חס ושלום אז דער אייבערשטער וויל זיך באהאלטן פון דיר, איך האב נאך א טריט, א טריט נענטער, נאך איין טריט, און ער זעט שוין דעם אייבערשטן, און ער מיינט ער גייט שוין יעצט ממש ווערן, אלעס גייט זיך אים, גייט ווערן א ערליכע איד, יעצט גייט לערנען דאווענען, און פלוצלינג גייט זיך אים אלעס א לעש אויס, ער פרעגט וואס גייט פאר דא, גיי איך צוריק אדער קדימה, גיי איך פאראויס, נאך איין טריט, אה אה אה, ער קומט, ער קומט, ער קומט נענטער, ער לויפט נאך דעם אייבערשטן, דאס איז די גאנצע סיבה וואס דער אייבערשטער מאכט, אראפ ארויף עליות ירידות, דער רבי זאגט בזה טועם החסידים הרבה, ביסט אמאל געקראכן אין א מאונטען? ביסט אמאל געקראכן אין א מאונטען? צווישן בערג? גייסט ארויף א בארג, דו מיינסט דאס איז שוין די העכסטע בארג, ווייל דו שטייסט דא קענסטו נישט זען ווייטער, דאס איז די העכסטע בארג, די שפיץ, טראכסט איך גיי ארויף ביזן שפיץ, פערטיג, קומסט אן צום שפיץ זעסטו ארויף, וואס ווייסטו, ס'איז דא פונדערווייטענס איז דא נאך א גרעסערע בארג, אבער אנצוקומען אהין דארפסטו אראפגיין, דארפסטו יעצט ארויפקריכן דעם נעכסטן בארג, ביסט געווען אין יבניאל? געדענקסט מיר געמאכט א. אונז שטיי מיר אין מיט אזעלכע שיינע בערג, ממש נפלאות הבורא, טראכט מען ווייסט וואס, גייט ארויף ביזן ערשטן בארג און דאס איז עס, בוים אריין געפארן מיט א קבוצה בחורים, מען קומט אן אויבן, גארנישט, ס'איז גארנישט געגאנגען, קענסט אראפ גיין? יעצט קומט אזא בארג, דאס איז נישט דא, אקעי גיימער ארויף נאך דעם בארג, קומסט אן אויבן, אויף די שטייסט דא זעסטו נאר בארג מיט הימל. קענסט נישט זען אז ס'גייט אז ס'גייט אז ס'גייט פון דערווייטענס נאך העכער, אבער יעדע מאל אראפ און ארויף און אראפ און ארויף און אראפ און ארויף. זאגט דער רבי בזה טועם החסידים, די ערליכע אידן זענען זיך טועם דעם, זיי שפירן א א קרבת אלקים, מען שפירט אביסל נאנט צום אייבערשטן, מען ווייסט מען דאווענט מען לערנט, פלוצלינג גארנישט, גארנישט, גארנישט, נישט קיין רוחניות, נישט קיין גשמיות, נישט קיין פרנסה, נישט גארנישט, דאס איז נאר ווייל דו דארפסט יעצט גיין אויף נאך ארויף, נאך שטערקער ארויף גיין צום אייבערשטן, נאך מער שפירן דעם אייבערשטן, גיי אראפ, ס'איז גארנישט, גארנישט, מ'האט א ירידה, יעצט ארויף גיין נאך העכער.